Selâm aleyküm dostlar, nevbetteki beş sual yayınımıznıñ vaqtı keldi. Biz bugün Emine Mustafayevanıñ yaqınca tanışı olaycamız ve adet üzere oña bizim beş sualimizni yollaycamız. Zemaneviy qırımtatar sanatında Emine Mustafayevanıñ sesi eñ tanılğanlardan biri. O yaş olsa da, pek tecribeli artist. Qırım milliy ansambliniñ solisti, Filiz bala merkezinde yaşlarnıñ ustazı ve Qırım müendis pedagogika universiteti vokal muallimi. Selâm aleyküm, Emine hanım, körüşkenimiz içün pek memnünım. Aleyküm selâm, men de pek memnünım, Ziraçıq.
Balıqta kim olmaq astediñiz? Arzularıñız yerine keldimi?
Men bilesem, menim arzularım yerime keldi, Zeraçıq. Ve, bilesiñ, eñ balalıqtan maña harbam ayta edi, Sen daa bala beşiginde olğanda yırlar yırlar ediñ. Kiçkene olıp, ve men bilesem, tap o vaqıtta men endi istedim yırcı olmağa. Ve men bellesem, menim bütün arzu-niyetlerim, Allağa şükürler, yerine keldi.
Tımsınlı lampanı tapsañız, nasıl üç istek sorarsıñız?
Tılsımlı lampanı tapsam, men pek ister edim, bütün dünyada balalar

Balıqtan nasıl bala ediñiz? Ana-babañız siznen ğururlanamı?
Bilesiñ, hatırlamayım nasıl bala edim, amma men bellesem, anam-babam menden ğururlana ve er daim aytalar, men olarnıñ beklegen şeyleri kerçekleşti.
Bala öz ailesinden nasıl eñ müim şeyler bilmek kerek? Öz ailesinden balalar menimcez birinciden terbiye almaq kerek, çünki bizim terbiyemiz o bir ayrı terbiye ve o bizim halqımıznı başqa bir güzel taraftan köstere. Onıñ içün balalar bunı ögrenmek kerekler. Ve onnen beraberlikte ana tilimizni ögrenmek kerekler, çünki bu biz olğanımnı bütün dünyağa kim olğanımıznı tanıttıra. Ve men pek ister edim, er bir bala öz ailesinden öz aileniñ tarihını ögrensin dep, çünki daa kelecek nesillerge onı aşlamaq ve bildirmek kerekler.
Qırımda ve bütün dünyada yaşağan balalarğa nasıl tilekler tiler ediñiz?
Bütün dünyada ve bizim Vatanımıznıñ qırımtatar balalarına men, elbette, sağ-selâmet olğanını tileyim, analarnı-babalarnı sözüni diñlep, Güzel, güzel, bizim halqımıznıñ ğururları olsunlar ve inşallah bizim halqımıznı bütün dünyağa güzel tarafından tanıttırsınlar ve bilesiñizmi, bizim medeniyetimizni bilsinler, ana tilimizni bilsinler ve bütün dünyağa onı tanıttırsınlar.
Şimdi musafirimizden seyircilerge sual.
Bilgeniñizge köre, menim repertuarımda üç gögercin yeri bar. Ve menim sualim seyircilerge öyle, Ne aqqında bu yer? Onıñ manasını añlatıñız ve bizge yollañız. Doğru doğru cevap bergen adam. Ğalebe qazanacaq. Tökülür dane-dane, tökülür dane-dane, Amanım, civanım, kel yanıma, İnciler taqayım boynuna.
Emine hanımnıñ sualine doğru cevap bergen insan Armançıq mecmuasına yarım yılğa abune olacaq. Keçken yayınımıznıñ ğalibi Meryem Canayeva on sekiz yaşında ve Sudaq şeeriniñ milliy mektebiniñ talebesi. Biz onı qayırmaymız. Video tübünde layk qoyuñız ve bizim YouTube kanalımızğa abune olmağa unutmañız.